Kwazwai vana vaMwari, ah, tinofara welcome. Tiri pa a very important um, subject kana kuti important series ratiri kutarisa God's final call, ndonyaya yatinayo uh, this entire week toda kuona pfungwa dzamwari uh, if you still remember when you reflect takapedzisira now time iyo um, mvura yakanaya Murove wenguva yaNoa wakanaya. Takatarisa ma events mafambiro akaita kunosvika mvura payakanaya. Now we are now focusing on what happened after the flood because Genesis chapter um, 6 ndo mava nepreparation yekuvakwa kweark genesis 7 ndo panonzi noapita maarika mvura yakanaya eh, genesis number 8 mvura yakanaya 40 days and 40 night uh, ah, genesis chapter 9 noa eh, takaverenga anobuda muarika nemhuri yake mwari anondiberekanai muwande eh, muzadze nyika negungwa namatsime emvura e, mubate ushe pamusoro penyika yose ndomashoko anoudzwa nowa paanobuda muareka but now let's continue tione kuti what was there chii changa chiripo ndoda kuti nditange kuita draw your attention muspecial book my favorite book rinonzi patracts and prophets from the spirit of prophecy PP iri kutsanangura chimiro chakavapo nyika iyi after the flood. Zvii zvaakuonekwa after mvura yaNoah e, yanaya and uh, Mwari ari kurongei uh, there's uh, this interesting uh, uh, sentiments here panonzi the entire surface of the earth was changed at the flood The entire surface of the earth was changed at the flood. We can know kuti iko zvinezvi nyika chimiro chainacho now handicho chimiro chaivapo mvura isati yanaya. A third dreadful curse rest upon it consequences of sin because of consequences of sin as the water began to subdue uh, subside The hills and mountains were surrounded by a vast a turbid sea everywhere were strewn the dead bodies of men and beasts because mvura yanga yanaya vanhu vese vakanga vaparadzwa mitumbi yavo yakanga yaita scattered all over the world and uh, mhuka dzese dzimwe dzisina kupinda mari ka mitumbi yacho yanga yaita scattered all over the world the lord would not permit these to remain to decompose and decompose and pollute the air therefore he made of the earth a vast burial ground saka mwari akati no no no miviri nemutumbi yevanhu haingarambe iri pamusoro nekuti ichapolita ichaita pollute the air Wanhu wachafema mhepo yakaipa. So Mwari akati nyika ichava a graveyard. Ndichaviga mitumbi yese yevanhu pasi. I'll bury them. So Mwari akazvita se a violent wind which was caused to blow for the purpose of drying the waters moved, moved them with great force. dzava nemhepo yakatumwa naMwari yakauya negreat force in some instance even carrying away the tops of the mountains and heaping up trees rocks and earth above the bodies of the dead saka mhepo yakauya inonzi pakauya mhepo yakawanda ikatanga kusimudza even eh, mamatombo aiwanika mumakomo akasimudzwa nemhepo iyi akatanga kuvhara nemiti ikadzurwa nemhepo kuti pave nekuvigwa kwemitumbi yese yakanga yazara pasi so ndo zvakanga zvichiitika eh, panguva iyi so it's, it's very very very interesting as you can read uh, zviri kutaurwa panapa eh, as we continue panonzi eh, by the same means the silver and gold the choice wood

Saka toziva kuti kwava kuine goridhe rakanga richiwanika pamusoro penyika. Pandawo pakauya mhepo iyi yakatora matombo, ikatora miti, ikavhara goridhe rese. Eh, hapana chakasara chichionekwa. So all precious stones up to this hour unotochera pasi kuti usvike kune goridhe rakavigwa ndimwari akaviga akati vanhu vakanga vatora goridhe vakanga vakurinamata nemiti yavakanga vakunamata yakanaka mwari akati fusirai

ukaenda even up to this day there is vast evidence yekuti mvura yakanaya yakasandudzira makomo you see rocks everywhere uchiva kuti matombo aya akabva kupi but nzvimbo iyo yakanga isina vanhu vakawanda hanzi kesi yamwari haina kuonekwa iri heavy but yakaonekwa iri light right connection yekuti mberi yoti at this time inoti um,

zviri kukonzereswa nenyaya yakaitika panguva yaNoa, the consequences we are living with. Bhaibheri rinoti musanyengerwa, Mwari asekwe, chinodyara munhu ndo chaachakohwa. Saka the interdeluvian world have changed even it affected us in the way we live uh, today. So it's very interesting, comrades.

uh, terrible just before the second coming of Christ and the end of the world as signs of its speed destruction. Saka hanzi even moto uri pasi apa uri kupisa uchange uchitumbuka uchionekwa uchaunza heat wave even panyika there will be more frequent signs of this

saka mwari we saw what happens what happened in america muamerica vanhu vakarohwa neava hana dzavo dzakarohwa wakatya kuti chii chaakuira nyika yavo they never thought kuti mwari angaunza majudgments ake nenzira iyi so ndo zvaiitika uh, after the floods up to this day ndo zvavapo so now let's just go through nekuti musoro wenyaya watinawo uh, eh, zora nasi unoti the rise of sodom so vanhu vachifamba vachienda noa akanga aine vana vatatu shem hamu najafet shem Hamu naJafeti vakatanga kuzvara vana. So we see murume anonzi Hamu. Hamu akazvara Kush, akazvara Nimrod, eh, Hamu akazvara eh, vana vata vana four Mizrim, Put, Kush naKenan vari four Mizrim, Put, Kush naKenan Then Kush ndiye akazvara Nimrod. Vhesi inotitaurira what happened bhuku raGenesis. Kana tikana bhuku raGenesis we are going to see tichipiwa information yekuti what happened eh, Genesis 10 verse 8 inoti Kush akabereka Nimrod ndiye akatanga kuva nesimba panyika after the flood akanga ari mudzimba mukuru pamberi pajehovha naizvo vanoti sanimrod mudzimba mukuru pamberi pajehovha ushe hwake hwakatanga pababel patower of babel Murume anonzi Nimrod, that word rekuti Nimrod according to Jewish encyclopedia rinoona kuti he shall rebel against God. Aizomukira Mwari, we know kuti varume vakava vakatawo Babel anga ari marebels of the covenant, vakanga vachiramba kuti Mwari we cannot trust God. Zvaataura zvekuti ndoisa a sign yerainbow eh, makore we cannot trust him, let us build another city. Nyaya yeguta ndoyakanga yaparadzo nemvura panguva iyo Cain akavaka. Now the same influence, the devil akanga akutaura nevakomana kuti let's rebuild the cities. You know, nyaya mweya wemaguta mazuva ekupedzisira wakaoma comrades. I think tichataura zvakawanda pamusoro pezvinhu izvi. Ngatikuonei. Eh, vanhu ava vanga vachivaka guta vaifungei genesis 11 vese 4 inoti vakati uyai ngatizvigadzirire guta rino rusvingo runo musoro unosvikira kudenga skyscraper tizvimutsire mukurumbira kuti tirege kupararira panyika yose mwari angatiberekai muwande zadzai nyika pararirai musava conducive Eh, musaita congestion but you know mweya even up to this day ah, uriko with buildings mabuildings ari kuvakwa nevanakomana vanhu achigadzira maskyscrapers mabuilding vanhu vachida kuzviitira mukurumbira vachida kuzvigadzirira mazita we are living in a world where people are creating names for themselves we know that even amongst christians we have created our self anointed celebrities Now mubasa iri Jesu haasina mbiri asi vanhu ndo vane mbiri kupfuura Jesu. It's very very sad comrades that we can't see Jesus now even in our lives. Vana ava ndo zvavakaita ndo mweya wamaguta pamazuva ekupedzisira ava. Eh ngationei eh panguva iyi ndo because musoro nyaya uri kuti rise of Sodom. Sodom rakanga ravakwawo Ndisaka Jesu achitaura kuti vanhu vakanga vachidya nekunwa vachisima nekuvaka. Genesis 10 vhesi 19 inoti muganhu wemaKenanaites wakatanga paSidhoni ukaenda Gerari ukasvika Gaza ukaenda Sodhomu neGomora neAbneri kusvikira paRasha. Saka Sodhomu and Gomora iguta rakavakwa nemaKenanaites. MaKenanaites ndiwo akavaka Sodhomu and Gomora. MaKenanaites vanga vaine kesi yakapiwa naNoah because pacase akatukwa haasi hamu but Noah akati Kenani ngaatukwe saka Kenani akanga akatakura case ndiye akavaka Sodom and Gomorrah and Gaza too we know what happened to Gaza Gaza ndokwakamuka kuderaira saka these were case the cities akanga akuvakwa nevanhu after the flood So let's see also um, what was happening but now vanhu vakanga vachivaka maguta vanakomana vajafet nevanakomana vahamu vanakomana vashem havana kuvaka maguta aya genesis chapter 10 inotaura izvese tikaiti inoti vanakomana vashem ndivo eram naasheri napakshat narudhi naaram vese number 30 inoti kwavakanogara ndiko kubva pamesha kuenda sefari kugomo

It's plain mubani vakanogara makomo that's why rudzi rwashem rwakasarudzwa nekuti vakaramba vari muplan yamwari kureva kuti from this verse tane two environments tane city life versus country life country life ndokugara vanakomana vashem shem akazvara apa akisati ataurwa apa akisati akazvara shera abereu serugu nahori tera abraham abraham akanga achigara Matende semutorwa akaramba kugara maguta akavakwa nemaCanaanites nekuti akanga achida guta riri better, Mwari ari mhizha nemuvako waro, zvinotaurwa nebook raHebrews chapter 11 kuti aiwa akati no I will not stay in these evil cities, maguta achaipa pamazuva ekupedzisira. Comrades, Ndondo zvagara mweya wemaguta wakaoma. So that's God's final call that men must leave the cities in time for the judgments of God are coming. Pachaita hondo pamberi patiri kuenda. But now let's follow the process. Tingoona zvaiitika. Um, now A lot becomes our key focus nokuti Jesu patakataura akati sepamazuva aLot, Lot akazvarwa kupi? Tera, Genesis 11 verse 26. Tera akagara makore ana makumi manomwe akabereka Abrahamu naNahori naHarani. Verse 26 iri kutudza vana vaTera. Vana vaTera ndiAbrahamu, Nahori naHarani. Verse 27 iyi repetition, iyi repetition ndiwo marudzi atera. E, tera e, akabereka Abrahamu Nahori naHarani. Taudzwa izvi paverse 26. Harani akabereka Roti. ndozvatisina kudzwa pavhesi 26 kureva kuti loti anga ari mwana waharani harani yanga iri last born mumba matera aifanira kutanga kubereka pavhesi iyi ndiabrahamu but you can see kuti harani anga asina kudzikama harani aida zvinhu nguva isati yakwana anorepresenta a generation iriko nguva ine generation iri impatient generation isina patience generation isikagona kupedzisa zvinhu iko zvine zvitsi kuona vanhu even mavhen ari kugadzirwa pahembe hazvire kuti shinda yakapera pachibhombiri but tiri kurarama munyika isina patience its a terrible world now so hembe dzapfupi hazvire kuti dzinopedzisa dzakapera but nyika haisisina patience so eh, because aimhanya vese 20 ndoti harani akafa baba wake tera vachiri vapenyu saka vese vane speed ndega munhu uyu mubhuku ragenesis anorekodwa kunzi akafa baba vake vachiri vapenyu zviri order iri kore tera aifanira kuvigwa naharan but unfortunately on this verse haran akavigwa natera baba vake its a blessing actually to bury your parents kupiwa mukana wokuviga vabereki vako chikomborero chinobva kuna mwari but now a generation which is so cased tiri kuiga vana vadiki vanhu vakuru vachisara so akafira panyika yekuberekwa kwake paurira vake dhia vhesi 29 inotaurawo zvakaitwa nevakoma vake abrahamu nanahori vakazviwanira vakadzi zita remukadzi waabhurahamu rainzi sarai zita remukadzi eh, wanawo rainzi mirika mukunda waharani baba vamirika eh, nababa vaisika eh, genesi 11 vesi 29 So tiri kupiwa zvino Tera mwanakomana waAbrahamu, zvino Tera wakatora mwanakomana wake Abrahamu naRoti mwanakomana womwanakomana wake Harani. Aha, so you can see pana pakutaura kuti saka Loti anga ari muzukuru waTera. Loti anga ari mwana kuna Abrahamu nemamazwi Abrahamu akanga ari baba mukuru waLoti.

Joshua anotaura chapter 24 verse number 2 inotiudza why akagara paharani joshua akati kuvanhu vose zvanzi najehovha mwari waisraeri madzibaba enyu aigara kumhiri kwerwizi ietera baba vaabrahamu nanahori achishumira vamwe vamwari saka tera akafira paharani why because akatanga kunamata vamwe vamwari saka genesis chapter 12 inotaura eh, e, vhesi number 4 kuti ipapo jehovha akati kuna vhesi 1 jehovha akati kuna abrahamu chibva simuka kuvanhu vako uende kunyika ndichakuratidzawa e, yakakaka nyika yekenani mwari akaka kuti we are now continuing with journey uh, genesis 12 vhesi 4 inoti naizvo abrahamu akaenda sezvaakaudzwa najehovha naRoti akaendawo naye. Abhurahamu akanga ana makore ana makumi manomwe namashanu kubva pakubva kwake paharani so we can see kuti abhurahamu even akuenda kucanaan akati no lot kunyange iri mheri randichafamba nayo abraham was a blessed man because by this time we can see kuti abraham also chose nherera akatienda nadzo kukeran we have neglected even nherera even church yanegleta kutarisa nherera neshirikadzi iyo vhesi ichiti kunamata kwechokwadi kusina chakunopomerwa ndiko kushanyira nherera neshirikadzi comrades this is very very profound so now let's continue reading tinzwe zvakaitika pana sorry uh, we know kuti pavakaenda um, ku, ku, kunyika yeKenana vana kunzi kuwana chibhana chakanzi welcome to Abraham's land but vakanogara matende semutorwa navo vachigara mapurazi akanga ari near the city of Canaan. Vakaona kuti guta remaKenanaitsi rakanga rakaipa, so vakatiza nzara yarova vakaenda kuEgypt. Vaenda kuEgypt, Faro akavada akavaropafadza nezviropafadzo zvizhinji, ndobva vadzoka nzara yapera vachigara mapurazi, zvipfuyo zvavo zvikatanga kuwanda. Zvavanda, panguva iyi Abrahamu akapawo Loti sirivheri nendarama, akamupawo vashandi, akamupawo pfumawo because Abrahamu akanga asiri murume akaoma. Abrahamu mwoyo wake wanga wakapfava. Abrahamu akanga achida mwana wake Loti, saka he empowered Loti, akamupawo pfumawo, akati ngatigovanei pane zvatakapiwa naJehovha. Now you see kuti muprocess iyoyo yavakanga vachigovana pfuma zvinonzi vafudzi valoti nevafudzi vaabhurahamu vakatanga kunetsana nekuti mafuro akanga amashoma ndobva abhurahamu adedza loti paakanzwa ripoti akati ngakurege kwari kunetsana pakati pedu nekuti tiri hama So iwe ukatora kuright ndichatora kuleft, ukatora kuleft ndichatora kuright. Now on this point that's where Sodom is introduced for the second time. Patamboverenga nyaya yeSodom negomo ranga ravakwa pachapter 10. Pachapter 13 Sodom rinomentionwa eh, Genesis 13 verse 10 kuti Lot akasimudza meso ake akaona pane rose reJorodhani kuti rakanga rine mvura pose. Jehovha akanga achigere kuparadza Sodom neGomora. Rakanga rakaita semunda waJehovha. Sodhomu senyika yeIjipita kana munhu achienda Zoari. Saka Sodhomu neGomora yanga yakaita semunda waJehovha. Munda waJehovha ndiani? Ezekiel 20 vhesi 13 inoti munda waJehovha iGarden of Eden. Saka pani rese reJordan mamakavakwa Sodhomu and Gomora waifunga kuti wapinda muGarden of Eden. It was a beautiful place. It was like Dubai of today and all these other uh, eh, beautiful cities that we have saka maguta omu eh, makanga makavakwa zvakanaka but bhaibheri rinotiudzawo vanhu vakanga vachigara imomo genesis 13 vese 13 zvino varume vesodhoma vakanga vakaipa vaitadzira jehovha kwazvo kwazvo varume vesodhoma vanga vakaipa vaitadzira jehovha kwazvo kwazvo saka rekodhi yatinayo yevanhu vakanga vakaipa pamberi kutadzira mwari vakanga vasiri vakadzi but vakanga vava varume varume vesodhoma vakanga vakaipa ndo vakanga vachidriver all evils in sodoma up to this day in cities like this vanhu vari behind all evils even mabest fashion designers varume even vanhu vari kumhanya vachidriver nyika these are great and powerful men varume vesodhoma vanga vakaipa Ah, ngatimbonzwei zvimwe zvazvakaita varume ava in terms of appearance mariro ajeremaya kuungudza kwajeremaya 4 vhesi ya 6 inoda kuti zvakaipa zvemukunda wavanhu vangu zvinopfuura zvivi zvekusodomu iro sodomu rakaparadzwa kamwe kamwe kusina maoko akaribata machinda ekusodomu akanga akapfuura chando nekunaka akanga akachena kupfuura mukaka akanga akatsvuka pamuviri kupfuura makorari pakuonekwa vakanga vakaita sesafari Hapana ka seSapphire hanzi vakava vakatura chando nekunaka vakachena pamuviri kupfuura mukaka kureva kuti machinda ekuSodom ndiwo akanga ari mayellow born ndiwo vakanga vari mayellow born enguva iyi kuSodom uh, it's very interesting when you, you, you hear eh, such things ndakataura kudhara kuti mazuva ano panyika tine mayellow bone ma, mablack bone matoasted brown mablack jack zvibage mabatanati vanhu vese variko ava but kusotomuka kwakazara mayellow bone ndovakanga variko machinda that's why vakatanga kuita chingochani varume vakanga vachimhanya nekubleacha like this generation isingade ganda nhema yava kubleacha vachigeza vachibvisa melanin kuti vatsvukire varume vatsvuku Ha, warume watsvuku watinetsa now. Varume vanopoda nekuruka misoro ndotimbo ratava naro iko zvino izvi. Maguta mune nyaya mukoma. Hamuna kubira mushe. Chingochani chazara maguta nenyaya yekuti varume vakuda kuita sevakadzi. Bhuku raEzekieri rinotaura, chapter 16 verse 49 ichidzika nayo inoti, Tarira zvakaipa zvomunun'una wako Sodhomu, hezvi kuzvikudza, pride of life. Nanhasi mumacities makazara pride of life. Vanhu vari maguta vanozvikudza, mune mweya wekuzvikudza maguta. Munhu akangoita tumari Maguta akutozvikudza akuda kutonamata vanhu vese ngavawire pamberi pavo mweya wemaguta wokuzvikudza munhu akangova akaimba even mhuri yake yakufanira kuya ichiwira pamberi pake nehama dzake akuzidatira pride of life kuzvikudza sodomu zvokudya zvakawandisa Ndoimwe nyaya iri kunetsa kuSodom. Chikafu chakawanda endira kutaura food ikawandisa patova neproblem even up to this day machurches ese ari kunetsa panyika pana machurches ane chikafu even ari kuramba kuchengeta chisavadha machechi ane chikafu food mukoma ndoine hondo pagreat controversy ine maguta muno chikafu vanhu vakabva kumamisha chikafu chachiri chishoma chikafu chakanaka chaidyiwa newanhu But vakaziva kuti Mwari ariko now in these great cities there is too much apostasy because of food. Chingochana hachitaurwe kana pasina chikafu. Ndosaka uchiona mavhangeri rengochana pakazara chikafu. They must be paid well because chikafu chinoita binam spiritual perceptions. Vana vachaone Jesu msaka akati vakanga vachidya nekumwa lot of food around. Saka chikafu chikawanda pane hondo ende vanhu vacho vakanga vane chekudya vachiva nechikafu chakawandisa vhesi inodzoka pasi achiyoti nekuzorora kusina hanya kusine chinhu vanga vari lazy vakanga vachida kungopihwa chikafu voswera vakagara look now what is happening generation yakadya mboora manhanga nenhopi yakasiyana negeneration yemaspads nemalazy nemafriships yatinayo iko zvinezvi so said mashwana Takatosiyana vanhu vari kuita zvinhu izvi ndizvo zvakanga zvaakanga ainazvo nevanasikana vake haana kusimbisa ruoko rwevarombo nevanoshaiwa nanhasi ndo mweya uri maguta who never remember the poor nevanoshaiwa saka ndozvazvimiso thats why god destroyed these cities and weare repeating the same mistake and weare going to face god's judgments

Vakaita zvinonyangadza pamberi pangu saka ndakazviona ndikavabvisa. Saka Bhaibheri riri kuti vanga vaine mai avo pane vari rashandiswa pari kuti vakaita zvinonyangadza pamberi pangu. Right? Kana Mwari achiti chinhu chinonyangadza, ndezvipi zvinonyangadza? Tingoona zvaiitika muSodom, titsvage zvinonyangadza zvinotaurwa neBhaibheri kuti tigone kukonfema pfungwa iyo kuti zvainyangadza zvaitwa kuti zvipi ah, for example leviticus chapter 28 verse 22 inoti usavata nemurume sezvinoitwa nemukadzi zvinonyangadza haa usavata nemurume sezvinoitwa nemukadzi zvinonyangadza kureva kuti musodomu vakaita abomination yekuti murume akanga akuda kurara nemumwe murume sezvaanoita nemukadzi chingochano chanyazara musodomu ino genesis 19 inotaura kuti vakanetsa vachienda kurara nevatumwa Chingochani chinonyangadza. And now this world is giving these evils rights. Chechi chigamuchira zvinhu izvi zviri profane. Tane maelders ngochani muchechi. Tane mapastor ngochani muchechi. Wano wachituma maguta muchaoma mazuva kupesira. It is God's final call. Tizai maguta. nekuti achagadzira zvinhu zvinouraya even conscience god will send his judgment soon to judge these cities nekukasira usavata nechifuyo chipi nechipi kuti uzvisvibise nacho nomukadzi ngaarege kumira pamberi pechipfuyo kuti akwirwe nacho zvinonyangadza kwazvo Kurara nemhuka tiri kuona muchato saka musodomu vanhu vakanga vakuita muchato nembwa now tiri kuona vanakomana vavanhu vachiita muchato nemhuka nemombe foolishness saka mwari akati no i need to destroy whole question the judgments of god kana ukanzwa kuti zvinhu zvaitika musodomu ndiwane kuramba kuti mwari aifanira kuparadza guta iri Chii chimwe chinonyangadza pakati pako apa? Deuteronomy 18 verse 12 pakati pako apa fanira kuwanikwa munhu anopinza mwanasikana wake kana mwanakomana wake mumoto kana anouka kuukanda spirit of divination kufembera kana anotenda mashura kana anoita mazango kana muroyi kana n'anga kana anobvunza masvikiro kana muuki kana anobvunza vakafa nekuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Spiritualism iri kutaura saka muSodom makama ane spiritualism vanhu vachiita spirit of divination there were a lot of false prophets in the cities preaching peace n'anga nevaroyi vakanga vaane mafacebook page nemaplatforms like what we see today everywhere n'anga dzakukudzwa nevanhu dzichiwana platform yekutaura mwetsvina iri kutaura pakati pevanakomana vanhu ende mwari ari kuti zvinonyangadza Zvinonyangadza chinonyangadza ichi kana chazara maguta God will send his judgments to destroy so it's call to leave the cities we should be very careful on what is coming um, Deuteronomy 22 verse 5 inotaura chimwe chinonyangadza mukadzi haafanire kufuka nguo dzomurume nemurume haafanire kufuka nguo dzemukadzi ani anonoita zvinhu izvi unonyangadza jehovha but facing up pane chinonyangadza chauya vakadzi vese vapfekeswa zvematrauzi izvi And now look nyika yaparara nechinonyangadza ichi kunyange toilet yepambare iri kuparidza kuti skirt ndeye murume trouse ndere eh, skirt ndeye mukadzi trouse ndere murume kunyange toilet yepambare iri kuparidza chero toilet yepabluffil iri kuparidza Kuti mukadzi haafane kupfeka trouse iconfusion chinyangadzo chebabylon vanhu vadhakwa navo vakadzi vese vapiwa zvinhu izvi varume vakupfekawo masketi vachipfeka magogo vachitakura mapesi foolishness nyika ine ende mwari akazviona musodhomu akati i will destroy this city the same judgments of God will come upon this earth. So tikadzokera kunyaya yedu tinonzi Abraham akagara panyika yeKenani, Lot akagara pamaguta aiva kubani. Lot akaswededza tende rake kusvikira paSodom. He pitched his tent in sight of Sodom. Lot akati, ah, andipinde muguta reSodom. As I will pitch Eeh my tent in sight of Sodom. Saka Lot is unfortunately Genesis 19 verse 1 inotiratidza Lot amuSodom. Ngativerengei inoti vatumwa vaviri vakasvika paSodom madekwana. Lot akanga agere pasuo reSodom. Lot akavaona akasimuka kuti aende kunosangana navo akakotamira pasi. nechiso chake so this is where we are going to end today we see that lot kunyange anga akaisa his tent in sight of sodom genesis 19 verse 1 inotaura kuti now lot akapinda muguta resodom influence of city life wazhinji takabva kumaruzevha nekumapurazi takanga tine magood morals taa tine unhu hwakanaka taa takadzidziswa kusachiva zvevamwe tiri kumapurazi taa takadzidziswa kushanda kuva nediscipline but now in these great cities we are lost weare going to see kuti lot was affected nemove yaakaita yekupinda musodom this is a warning message to us comrades i know we have idolized these cities maguta aya tamada but kune zvinhu zvakaoma zviri kuuya pamusoro pezvatakada mwari atiitire zvakanaka atikomborere atichengetere imwe episode iri kuuya when youare going to manyuvha titarisei